Vawleicung khuasaram kip ummi dawtmi nulepa u le nau hna dam in nan um cio hna maw? Lengcung tlang channel in lunglawm in kan in don ṭhan hna. Mei na hleiruk zinglei thawngchimnak caan cu kan phan ṭhan cang. Kan chim dingmi tlangtar cheukhat hna cu CNF nih cathanh an chuahmi Sikan ramṭhen ralzaam pawl cu Kawl ralhrang pawl nih a fah khawh chungin an hrem hna. Mei tiangin an khangh hna pinah nu pawl cheukhat cu an tlaihhrem hna. Zimapi pengah SAC ralhrang nih mi pakhat an thah timi le meinelhei ngah ni lawngah ram chungah kahdohnak a chuah ruangah Mipi inn pawl a kangmi kawlralhrang pawl a thimi hna le mipi pawl kawlralhrang nih an tlaihmi hna ka rak langhter lai. Thawngchimnak lei kan lut hna lai. Chin National Army CNF a simi Bawino Van Biak Hling, Runthawng Hup Lian, Ralkap Zo Lian Sang le Ralkap Biak Hlei Sang hna cu miphun le ram caah mei na hlei nga ni ah an nunnak a liam tiah CNF nih May na hlei nga ah cathanh an chuah. Zimapi pengah ralhrang pawl nih khuami pakhat an thah. Sakar ramṭhen Zimapi peng Hnawngzu khua a simi Awngzaw Tin cu sac ralhrang pawl nih May na hlei nga zinglei ah an thah tiah khuami sinin kan theih. Mah khua i inn pawl zong an khangh hna i an khangh, an khanghmi inn hi a zapi in inn kul le inn nga a si. SAC ralhrang nih an thanhmi Aungzawl tin ruak cu mipi vengtu ralkap a simi PDF nih ṭha tein a ruak cu an vui tiah kan theih. Mei na thei nga zinglei suimilam pariat hrawng zongah hin sac ralhrang pawl hi Suizimin khua ah an lut i an khua hi a ning tein an khangh fawn tiah a kiangkap thawngzamh sin in kan theih. Mei na thei nga ni lawngah hin ram chungah kahdohnak a chuahnak hmun hi a tam ngaingai. Hi kahdohnak ah hin ralhrang lei in a thimi zong an tam i ralhrang nih mipi in an khangh piakmi zong a tam. Ka tah ralhrang manung pali an thah hna. Mei na hlei nga a zinglei suimilam paruk le minute sawmthum ah ka ta peng. Takaya khua ah Ṭhiṭian in a ra kaimi ralkap thazaang manung sawmnga renglo cu PDF battalion pathum nak le Pakhaphah phu fonh hna nih an kah hna caah ralhrang lei in manung pali an thi i pahra hliamhma an pu tiah kan theih. Cemihawh ah ralhrang mawṭaw pali cu kah a tong. Mei na hlei nga zinglei suimilam pasarih le minute sawmli le panga ah Mul ramṭhen Cemihawh peng Mudung in a rak kaimi ralhrang mawṭaw pali hna cu KND auhphu fund hna nih an kah hna caah kaphnih karlak ah kahdohnak a chuak. Hi kahdohnak ah hin ralhrang pawl nih hriamnam ngan an hman caah a pawngkam i ummi khuami minung panga hna cu hriamnam ngan kuan nih a khat hna caah hliamhma an pu tiah kan theih. Yitasi ah ralhrang minung pali an thah hna. Mei na hleithum zan suimilam pariat le a cheu ah Bakhu ramṭhen Yitasi peng Dongingku khua ah ralram sianginn a rami ralhrang pawl cu Ukuji phu le Mahamait phu fund hna nih an kah hna caah ralhrang lei in minung pali an thi i hliamhma a pumi an tam tiah kan theih. Cawngmetawng palik sakhan cu KNDO le PDF phufonh hna nih an kah hna caah ralhrang lei in minung pahnih an thi i mipi vengtu ralkap minung pahnih an nunnak a liam. Taniktari Ramṭhen Thawe Ṭhiki lam cungah a ummi Cawngmetawng palik sakhan cu KNDO le PDF phu fund hna nih mei na hlei rih zinglei suimilam pasarih ah ṭhawng ah an tlah hna caah ralhrang minung pakhat palik pakhat an thi i aa hliammi zong an tam tiah kan theih. Hi kahdohnak ah hin mipi vengtu ralkap minung pahnih zong an nunnak a liam. Khi hnu ah ralhrang pawl bawmpuahhnawh an tong. Mei na hlei nga zanlei suimilam panga le minute hlei nga ah Sikan ramṭhen Khin-u peng Suitin khua a khangmi ralhrang minung zakhat hrawng cu hmunkhat i an um lio ah KU PDF nih hriamnam ngan in an kah hna caah a thimi le aa hliammi an tam tiah kan theih. Miang peng Yilsi khua ah Koril hrang pawl nih mipi inn pawl an khanghpiak hna, mipi minung sawmnga renglo cu khua chungin chuakhalo in an hren hna. Makwe ramṭhen Miang peng Yilsi khua ah ralhrang pawl cu mei na hlei nga ah an lut i mipi inn pawl an khanghpiak hna, khua chungah a ummi mipi minung sawmnga renglo cu khua chungin chuakhalo in an hren hna, tiah Uilak miangphu rianṭuantu pakhat nih cun a chim. Jesse khua ah hin mei na hleithum ni zongah hin ralhrang pawl nih hriamnam ngan in an hman caah khuami minung pathum an nunnak a liam i khuami inn inn inn sawm li a kaang. Mei na hlei nga mei an duah ahhin Inn inn sawm li hrawng aa kang i mipi minung sawm nga reng lo hna cu khua chungin an chuak chuakhalo in an hrin hna tiah khuami pakhat sinin kan theih. Salinci peng ah ralhrang pawl nih mipi ta a simi cycle pahra reng lo cu an khang. Sakar ramṭhen Salinci peng Nianpinci khua ah mipi ta a simi cycle pahra reng lo cu Mei na hlei nga zanlei sang ah Koreal hrang pawl nih mei in an khangh tiah Sarin Ci Peng thawngzamh sinin kan theih. Kan thawng chimnak cu mah vial in kan ngaw rih lai. A dih dongh tiang a kan zoh i a kan ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Zanlei ah thawngthar he kan i tong ṭhan hna lai. Nan dihlak chun ṭha mang ṭha u.